גייט טראמפ געווינען גייט ער נישט געווינען האט ער א טשענס האט ער נישט קיין טשענס דאס איז די האט טאפיק וואס מענטשן רעדן יעצט איז לאמיר צונעמען די זאך פארוואס זענען מענטשן ביזי רעדן דערפון ווייל מען בענקט זיך צוריק נאך אים מענטשן האלטן ווען ער איז געווען די ערשטע מאל פרעזידענט איז ער געווען גוט. געווען בעסער וואס איז געווען פון פארדעם, בעסער וואס גייט יעצט פאר, און מ'האפט טאמער וועט ער זיין פרעזידענט וועט זיין גוטע יארן. איז ווער זאגט טאמער וועט ער זיין פרעזידענט וועט זיין גוטע יארן? אפשר די ערשטע מאל איז ער געווען גוט, ווער זאגט די צווייטע מאל וועט ער זיין גוט? יעצט לאמיר גיין זעהן די ערשטע מאל, האסט געקענט זעהן אפאר מאל ווי ער האט געפוטשט און ער געגאנגען אקעגן זיין אייגענע פאליסיס, דאס טייטש ער מיינט זיך מער ווי עניטינג עלס. ווען עס איז געווען לאקדאון. האט מען קודם געפעסט אנעמפלוימענט און מ'האט געגעבן געלט פאר מענטשן וואס ארבעטן נישט, און ער איז געווען אקעגן דעם, סאו פאר די ערשטע דריי חדשים האב איך געקענט פארשטיין, די עולם איז געווען אנדער פעניק, מ'האט נאכנישט געוויסט, מ'האט געדארפט סעיוון די עקאנעמי, אקעי, באט פארוואס נאך דריי חדשים שפעטער, ס'האט געדארפט סאפישענט זיין נאר דריי חדשים, האט ער עס רינועט? נו נענסי פעלאוסי האט אים קאנווינסט, יעצט פארוואס האט ער זיך געלאזט? ער האט זיך נישט געדארפט לאזן. און וואס דען? ס'איז געווען עלעקשן יער, און האט מורא געהאט ער וועט פארלירן די עלעקשן, מילא איז ער געגאנגען אקעגן זיין אייגענע פאליסי, ער האלט אז מ'טאר נישט געבן קיין געלט פאר א מענטש וואס ארבעט נישט, און ער איז געגאנגען געבן געלט פאר מענטש וואס ארבעט נישט. סאו זעסטו אליין אז ווען ס'קומט צו זיין אייגענע כבוד, צו זיין אייגענע אינטערעסן, פארגעסט דערפון אלעס. יעצט נאך א זאך, ווען טרעפסטו א יעריגע מענטש און ער זאגט יא איך וויל טראמפ איך וויל טראמפ, פרעג אים וואס האסטו אזוי ליב טראמפ, ווייל ער איז א משוגענער און דו האסט אים ליב. נו איז ער א משוגענער טייטש ער איז נישט סטעיבלט. דו ווייסט טראמפ איז אזא פרעזידענט אזוי ווי אחשורוש. ווען אחשורוש איז געווען פרעזידענט ער האט זיך אויפגערעגט, ארויסגעווארפן, ער האט אים פארשיקט, ער האט אים געהארגעט, אים ארויפגענומען, ארויפגעלייגט, אראפגענומען, ער איז געווען אחשורוש, ער איז געווען א פירעם. און טראמפ איז געווען פרעזידענט זעלבע זאך איין טאג געהייערט איין טאג געפייערט ארויף אראפ זיי האבן געהאט א געהעריגע אחשורוש דא סאו אז ער איז א משוגענער איז זיכער נישט קיין סטעיבל מענטש שוין ווער זאגט ער וועט זיין גוט ער קען זיך טוישן א משוגענער איז נישט סטעיבל קען זיך טוישן יעצט. וויל איך פרעגן א אנדערע קשיא, האסטו באמערקט ווען טראמפ איז געווען פרעזידענט איז געווען דריי מאל וואס ס'איז געשען א טעראריסט אטעק אקעגן אידן, וואס איך ווייס נישט פון פארדעם זיי האבן געשען אמאל אזא זאך, דריי מאל וואס מ'האט פארגאסן אידיש בלוט איינמאל אין פיטסבורג, איינמאל אין דזשערזי סיטי און איינמאל אין פרשעי, מ'האט פארגאסן אידיש בלוט. ווייל זענען אידן, און דאס איז געווען ווייל ווייל טראמפ וואס פרעזידענט, ווען טראמפ איז געווען פרעזידענט און איז געווען די גרעסטע אוהב ישראל האט זיך די מערסטע אנגענומען פאר אידן און ס'איז געשען מ'האט פארגאסן אידישע בלוט דריי מאל, האסטו דיר אריינגעטראכט אין דעם? האו איז דעט פאסיבל? און נאכדעם ווען ס'איז געשען די לאקדאון, די דעם פעניק, מיט יענג מ'האט פארגאסן אידישע בלוט אין שפיטעלער, און טראמפ איז בכלל נישט געווען אינוואלווד אין דעם, און אנדערע רשעים ימח שמם וזכרם, און טראמפ איז געווען אקעגן דעם און מיט דעם אלעם איז עס געשען. האסטו אמאל אריינגעטראכט וועגן דעם? וואס איז פשט פון דעם? פשט פון דעם איז אז ס'דא א באשעפער אויפן וועלט און ער פירט אלעס, און אז ער וויל ס'זאל זיין גוט העט זיין גוט נישט קיין חילוק ווער ס'איז פרעזידענט, און ער וויל ס'זאל נישט זיין גוט העט נישט זיין גוט נישט קיין חילוק ווער ס'איז פרעזידענט, און אז ער וויל טראמפ זאל זיין פרעזידענט העט ער אים צוריק לייגן אויפן בענקל נישט קיין חילוק וויפיל די חברה טרייען ער זאל נישט ווערן פרעזידענט און וויפיל כח זיי האבן, און אז ער וויל נישט קען ער האבן וויפיל כח ער וויל און ער גייט נישט זיין פרעזידענט. און ער קען זיין פרעזידענט, ס'קען זיין א חורבן, און ס'קען זיין א פאר'חורב'עטע פרעזידענט, און ס'קען זיין גוט. ווייל באשעפער פירט אלעס. און דארט האסטו געקענט זען, ביי טראמפ האסטו קלאר געקענט זען, ער איז געווען די גרעסטע אוהב ישראל וואס אונז ווייסן פון א פרעזידענט אין אמעריקע, און אין זיינע יארן איז געשען אקעגן אידן מער וויפיל ס'איז עני טיים געשען פארדעם, און ס'איז געשען די לאקדאון. וואס ווייזט אז ער האט בכלל נישט קיין קאנטראל. סאו די אלע זאכן איז זייער גוט צו רעדן. פאר מקווה נייעס אדער סתם מען קומט זיך צאם אין בית מדרש ביינאכט צו א שמחה און ס'איז גוט פאר טערעפי מען רעדט זיך אויס מען האט מען האט געהאט א שווערע טאג ארבעט און מען שטייט און מען רעדט אויס אלע שטותים מען דארף וויסן ס'איז שטותים די אמת איז איין זאך אז ס'איז דא א באשעפער אויפן וועלט און ער פירט אלעס און וויאזוי ער וויל דאס גייט זיין. און מען דארף דאס געדענקן אלעמאל, צו דארפן וויסן, מען קען רעדן שטותים, קען, ס'איז א געזונטע זאך פאר אסאך מאל פאר א מענטש צו רעדן שטותים, אבער ס'איז שטותים, איטס נאט ריעל. הצלחה רבה.